mwiroreri wa wega tv ngakũgeithia muthenya wa umuthi kwi muthenya wa wednesday muthenya uria tukoragwo tukiaririria uhoro wa ruirigo rwa wendo twakorwo tukirunga maundu megie kurunga micie na haha no twaragia nginya horo wa kurera na tukaria nginya horo wa ndugu na maundu maria mangi mokaga thiini wa muturire nigetha tukarunga muturire mundu akahota guikara na njira iria yagirire na muthenya wa umuthi ningikuhaririirie mugeni ni tondu muthenya wa umuthi ndirenda tukorwo tukimurika mbeca thiini wa kihiko na makiria muno tukirongoreria mwena wigie mutumia nĩ tondũ kũrĩ maũndũ mathiaga ũguo ũgakora rĩngĩ nĩ marahĩngĩrĩcana na tũgathiĩ tũgakora matukũ maya tũrĩ ndigano nyingĩ nĩ ciũkĩte nĩ tondũ wa kiugo mbeca, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ngũharĩrĩirie mũgeni wa mwanya na nĩ ngũkorwo ngĩmũhe kanya gaka nĩgetha akũgeithie na ningĩ akwĩre we aumĩte kũ na etagwo atĩa na nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti ĩmwe kwa ĩmwe. Karibu sana mũgeni witũ. Asanti. Ehe. Ĩra mwĩroreri wĩtagwo atĩa, ũkiumĩte kũ, nĩgetha mũkĩmenyane. Nĩguo nĩguo. Yes. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Faith Veronica Nduta wa Kĩmani. Ndĩ mũrathime na twana tũna na ndĩ cũcũ wa tũũi. kairĩtu twa kahĩĩ na kairĩtu wow. kana twana twĩrĩ ehe ngagĩkena mũno hwaĩ-inĩ mwega nĩ ngũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ nĩ atũtindĩtie wega mũthenya wa ũmũthĩ na rĩu ningĩ nĩ atũhe kanya gaka ka hwaĩ-inĩ nĩgetha tũikare thĩ twaranĩrie Nĩguo. nĩ tondũ andũ mararanĩria meragwo makoragwo marĩ kĩndũ kĩmwe kana ita rĩtarĩ ndundu rĩragwo rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe yes Nĩkĩo nĩ ndĩragĩcokeria Ngai ngatho, ngagũcokeria ngatho mũthikĩrĩria wakwa wa Wega wa TV hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na ngatua atĩ nĩ tondũ nĩ ũkire ũthikĩrĩrie, nawe ũigue ũrĩa ndĩrenda twaranĩrie, nĩ tũgũtwarana. Kabisa. Yes. Mwĩroreri nĩ wakĩigua mũthenya wa ũmũthĩ eh, mũgeni ũrĩa tũkĩrĩ nake na nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti nĩ tondũ tũrenda twarie ũhoro wĩgiĩ mũtumia. Tũkĩingĩra haha mũciĩ-inĩ rĩ, Nĩ kũrĩ maũndũ makoragwo thĩiniĩ wa mũciĩ na mũtũrĩre ũyũ tugaga ũtarĩ na mbeca maũndũ mangĩ matingĩkĩka. Na mbeca nĩ ironeka nĩ irehete ndigano mũno thĩiniĩ wa mũciĩ. Ũngĩtũhutĩria mũciĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca na mũtumia rĩ, ũngĩtwambĩrĩria ha? Tondũ rĩu niĩ ona nĩ ndĩrarigwo nĩ ha tũngĩambĩrĩria na nĩ ha tũngĩrĩkĩrĩria, tondũ mũtumia nĩ arorotwo mũno harĩ kũrehe ndigano na mbeca. Yes. Mbere ya maũndũ mothe rĩ, niĩ ingĩenda kuga kĩndũ kĩmwe nĩguo ũngĩmenya we mũthenya wa ũmũthĩ wĩĩtĩkie Nĩguo. na wĩĩtĩkĩre ũrĩa ũrĩ Nĩguo. kũrĩ maũndũ ũtangĩtũngana namo mũtũrĩre-inĩ nĩma wa mbere mũndũ wetwo mũtumia i just wish Yes. no wĩmenye Ehe. we nũ nĩguo mũtũrĩre-inĩ nĩguo we nũ harĩ gĩikaro-inĩ gĩaku nĩguo we nũ harĩ mũthuri waku we Nĩguo. wĩ ũ harĩ ciana ciaku wĩ ũ harĩ kanitha wĩ ũ harĩ thirikari nĩguo wĩ ũ kwanyu mũciĩ yes because mũtumia nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno Mũtumia nĩ wa mwanya mũno. Koguo haha kĩambĩrĩria mbere ya maũndũ mothe nĩ niĩ ndĩ mũtumia nyambe ndĩtaũkwo. Yes. Ehe. Wĩmenye we. Who am I? Niĩ ndĩ ũ? Njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩka atĩa? Njagĩrĩirwo nĩ gũikara atĩa? Njagĩrĩirwo nĩ kwĩhumba atĩa? Njagĩrĩirwo nĩ kwaria atĩa? Mũciĩ gwakwa-rĩ, nĩ mawĩra marĩkũ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩruta? njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩambĩrĩria ha ehe njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩaria atĩa ngĩandress arĩ mũthuri wakwa rĩ njagĩrĩirwo nĩ kũmwandress atĩa ũrĩa ingĩkwandress we ta mũrata wakwa rĩ tiguo njagĩrĩirwo nĩ kwandress mũthuri wakwa tiguo njagĩrĩirwo nĩ kwandress ciana ciakwa nĩguo tiguo njagĩrĩirwo nĩ kwandress andũ na kũu nja nĩguo there are means and ways Nĩguo. of addressing Ehe. na nĩkĩo ihinda rĩrĩ na ndagĩka ĩno wĩroreri wakwa ingĩenda wambe wĩmenye we wĩ mũtumia nĩguo ũmenye wĩ kĩũmbe kĩa goro mũno Mhm. number one yes mũtumia nĩ kĩũmbe kĩa goro mũno Ehe. mũtumia nĩ rũbaru rwarutirwo harĩ mũndũrũme na kuma kĩambĩrĩria rĩrĩa ngai ombire thĩ arĩkia kũmba indo ciothe nĩguo akĩũmba mũthuri nĩguo na rĩrĩa arĩkirie kũmba mũthuri onia mũthuri indo iria ciothe amũmbĩire nĩguo mũthuri ndaiganĩrire aca akĩona ndanakena nĩguo na nĩ amũhe thĩ yothe nĩguo amuonia maĩ mĩtambũrũko ya maĩ Ehe. irĩma nyamũ Nĩguo. mĩtĩ ya matunda Yes. na kira kitu Mm. no mũthuri ũcio ndakenire Nĩguo. na rĩrĩa onire he kĩndũ gĩatigara tondũ ngai nĩ ngai rĩ eciririe amumbĩre mũtumia nĩguo ona ndamwĩtire mũtumia aca ti mwathani wetire Ti Ngai wetire mũtumia mũtumia. Aca. Nĩ mũthuri wetire mũtumia mũtumia Oh. tondũ amwĩtire wu Woman. man. Ehe. Because me the- a- am- a man Ehe. akĩmwĩta wu Woman. man Ehe. tondũ aumire rũbaru-inĩ rwake. All right. Ehe. na ngai we ndamwĩtire mũtumia ngai etire mũtumia mũteithia Ehe. so mbere ya maũndũ mothe wĩ mũtumia wambe ũmenye we wĩ wĩ mũteithia mũteithia wĩ wĩ wa gũteithagia wĩ ona ndũrĩ wa gũteithagio wĩ wa gũteithagia nĩguo wamenya we wĩ wa gũteithia ũkamenyaga ũgĩũkĩra Ehe. harĩa hothe ũrĩ ambĩrĩria Nĩguo. nĩ gũteithia Ĩĩ. gwaku mũciĩ nĩ gũteithia nĩ imba Nĩ gũteithia. na kuu barabara nĩ No gũteithia. gũteithia matatũ-inĩ nĩ gũteithia yes o harĩa hothe wathiĩ koguo rĩu tũgĩũka tondũ nĩ twataũkwo mũtumia nĩ mũteithia rĩ rĩu tũkĩingĩra ndereti-inĩ ĩno ĩgiĩ mbeca rĩ thĩinĩ wa kĩhiko rĩ nũ wagĩrĩire gũcaria mbeca

gĩtũmi nĩ gĩkĩ nĩ wetwo mũteithia nĩguo ũmũthĩ ũyũ mũthuri waku angĩbutwo wĩra rĩ Ehe. kana mũthuri waku athione accident rĩ ũngĩambĩrĩria ha ehe ũtangĩambĩrĩria thaa icio mũrĩ o nake rĩ nĩguo wambĩrĩrie gũcaria mbeca rĩ Ehe. mũcarie mbeca nĩgetha mũteithanie rĩ Nĩguo. ũkambĩrĩria rĩrĩa gĩgaita na nduma aca rĩu koguo mũciĩ mũthuri na mũtumia gũtirĩ wagĩrĩirwo nĩ gũikara o ũguo thĩ ndee othe magĩrĩirwo nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩcaria Yes. na, na, na, na kaingĩ na kaingĩ nĩ njiguaga atumia makiuga kana mũtumia akiuga atĩ eh, mũthuri nĩwe wombirwo arĩ wa gũcaria I provider Eh, ta- ta reke tũtaũkwo hau

Matukũ-inĩ marĩa ma kabere rĩ, ũguo nĩguo mũthuri etĩkĩtie. Atĩ mũtumia nĩ wa gũka, agatindaga kitchen. Ehe. Kana mũgũnda akerwo gĩra irio, nĩ nĩ arĩmire, mũthuri nĩ arĩmire, mũtumia nĩ agĩre irio, mũtumia nĩ agĩre maĩ, Ehe. mũtumia nĩ athiĩ kitchen. Nĩguo. mahinda-inĩ macio marĩa mana kũrĩa gabere Marĩa mana kũrĩa kabere koguo nĩ kuga rĩu maũndũ nĩ macenjirie ona nga ĩni maũndũ nĩ macenjirie tondũ ona ngai akĩũmba adam and eve ndamombĩte marutage wĩra Aca. ona mũndũ rũme ndarĩ arutage wĩra marĩ matũrage mũgũnda-inĩ wa edeni Nĩguo. marĩage mĩtĩ ĩyo mandĩ- mĩtĩ ĩyo yarĩ mĩhande kũu rĩ Ehe. na maĩ marĩ kũu na maũndũ mothe maikarage kuo Ehe. matũrage makenete nĩguo no rĩu rĩrĩa adamu ehirie Ehe. mena eve Mhm. na nĩwe mũtumia nowe wambĩrĩirie Nĩguo. na nĩ ngwenda ũkanyitaga mũtumia akoragwo arĩ very sharp mũtumia nĩ very sharp Mũtumia nĩwe wambagĩrĩria maũndũ Ah, nĩwe mothe. wambagĩrĩria maũndũ mothe Ehe. tondũ ona kuma harĩa kĩambĩrĩria Mhm. mũtumia nĩwe wambĩrĩirie ndeto nĩguo rĩrĩa mũthuri athire gũcangacanga na hau Ehe. mũtumia agĩkorwo nĩ mũndũ Mr. Snake. agĩtuĩka wa kũheneka akĩhenio mhm. no ndũkariganĩrwo mhm. mũtumia ona akĩhenio nĩ athikagĩrĩria mũno mhm. maheni marĩa ũramũhenia namo rĩ maramũteithia nakĩ ti atĩ no mahenio mothe aca mũtumia ndahena nĩ arĩ na ũgĩ ũngĩ wa mũthemba na ũgĩ mũingĩ mũno na mũtumia ona thaa ici endete kũigua ona harĩ mũthuri mhm. endete kũigua mhm. i love you mhm. nĩ ngwendete nĩ ngũkũgũrĩra nĩ ngũgwĩkĩra mũndũ rũme nake rĩ endete kuona koguo mũndũ rũme athire na kũu kwĩrorera ĩkuona tondũ mendete kuona agĩtiga mũtumia wake mũtumia wake agĩkorwo nĩ Mr Snake Mr Snake mm. agĩkĩmwĩra ũĩ kĩ mũtumia like listening endete gũthikĩrĩria mũno agĩgĩthikĩrĩria nĩ atĩa mũndũ ũyũ aranjĩra agĩkĩrwo ĩhĩ mwerirwo mũtikanarĩe mũtĩ ũrĩa wĩ harĩa gatagatĩ Eh, na mũtĩ ũrĩa mũngĩũrĩa nĩ mwamenya maũndũ mo mothe Ah, mũtumia akiugua Ehe. angĩkũrũma nĩ tũkũmenya maũndũ mothe kaba tũrĩ Kaba tũũrĩte nĩguo nĩwona gũthikĩrĩria Yeah. mũtumia nĩ kĩndũ gĩa koguo mũtumia rĩ O kĩambĩrĩria Ngai amũmbire arĩ wa kũigua na kwĩrirĩria gwĩka ũndũ ũcio aigua. There you are. Ehe. Ũguo nderwo rĩ, hena ũndũ ũngĩ ndeithia. Ehe. Maũndũ macio mothe ndatarĩrio rĩ, harĩ ũndũ ingĩka nĩgetha tũteithĩke. Nĩguo. Ci- ici- nĩ- Nĩ mũndũ very sharp in mind. Nĩguo. Tondũ ũndũ wothe wa kũmũteithia akoragwo e ready. E e hau. E hau.

Kana njagĩrĩire kwĩra niĩ na mwĩro wakwa ndĩcihũthĩre ũrĩa nguona kwagĩrĩire? Karwanji reke ngwĩre, gwĩ kũndũ ũngĩigĩrĩra mbeca metha igũrũ cirehe thĩna, na gwĩ kũndũ ũngĩigĩra tũbeca na cirute wĩra mũnene mũno. Nĩguo. Wa mbere nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, kũrĩ athuri amwe Nĩguo. ndinoiga athuri othe nĩguo amwe kwanja thikũ ici tũrĩ ũngĩũka ũkaigĩrĩra haha mbeca metha igũrũ we wĩ mũtumia Ehe. ũtuĩke we Ta- ta wĩ wa- mũtare wega hau mũtumia aigue ũtuĩke wĩ wa kũmũthũkũmagĩra ũkamũrehera haha metha igũrũ matukũ maya tũrĩ nĩ muona thĩna Mhm. aingĩ ao maroya mbeca icio Ehe. magathiĩ gũcinyua Mhm. kana gũcihũthĩra ũrĩa gũtagĩrĩire nĩguo na kũu nja kũgũra indo itagĩrĩire no mbere ya wĩigĩrĩre mbeca metha-inĩ rĩ tambai mwaranĩrie Ehe. gũtirĩ kĩndũ kĩega Wambe ta ũmenye kwaranĩria. mũndũ waku. yes mwambe mwaranĩrie ona nĩ ũkũbatara ũkamwĩra atĩrĩrĩ na rĩu niĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ nĩ mũkĩnyitana mũrĩ erĩ Ĩĩ. we wetirwo mũteithia Nĩguo. Rĩu nĩ ũkũbataraga ũkamwĩra atĩrĩrĩ mũthuri wakwa

Tũngĩruta kũ tondũ nĩ arona iria arĩ nacio itingĩiga Yes, tũngĩruta kũ mbeca cia kũgũra mburoti no mũtumia akĩũria kĩũria nĩ aramenya no mahote nĩkĩ tondũ mekũnyitithania iria ciake na ici ciake na ici ciake eigĩire Nda- ndambĩte gũcigĩrĩra metha igũrũ e handũ onete kamweneni atĩ niĩ nĩ nguona tũbeca nĩguo

ũtigagĩrwo mbeca ciĩ cia kũrĩa kana rĩngĩ angĩkorwo mũthuri ena ũhoti rĩ Ĩĩ. agagũtigĩra rĩngĩ cia gakuo One. agagũtigĩra rĩngĩ cia Cia gũthondekwo gacuĩrĩ. njuĩrĩ Ĩĩ. agagũtigĩra rĩngĩ cia gwĩkaga shopping nyũmba ehe. no rĩu mũtumia mũgĩ rĩ bibilia yugaga mũtumia ũrĩa mũgĩ akaga mũciĩ wake Ehe. nake ũrĩa mũkĩgu aũtharagia na moko make Ehe. kiugo kĩu kĩaingĩrĩra ha mbeca iria ũtigĩirwo rĩ ciothe ũgũthiĩ gũcigĩra mandathi na cabaci Ngĩrĩaga na cai. ngano theri ũkĩrĩaga na cai mũtumia ũrĩa mũgĩ nĩ amenyaga ndigĩirwo ciringi magana merĩ angĩkorwo ndigĩirwo ciringi- ciringi magana merĩ rĩ, Ĩĩ.

aige igana rũciũ aige igana oke Ehe. nĩ mahinga magana maigana Rĩ. thikũ ici kwĩna kĩrĩa ciretwo sako Mhm. sako ndĩrĩ mbeca ĩkoragwo ĩregete nĩguo ona bengi thikũ ici ndĩrĩ mbeca ĩkora mbeca ĩkoragwo ĩregete nĩ ma mendaga oro kuona sako na bank mendaga o kuona akaunti ĩno rĩ Nĩ ĩraikio nĩĩraigwo kĩndũ. igana rĩkarutwo nĩ ĩraikio magana merĩ ikarutwo nĩ Nĩguo. ĩraikio magana matatũ ikaru ikarutwo ikarutwo tu ũngĩthiĩ ũkĩigaga ũguo ũkĩrutaga ũkĩrutaga rĩ ona nĩ gũgwĩta magwĩtaga Kaĩ ũtarenda karũni nĩ tũheanaga marũni ũthi wonaga mambĩrĩria kwanĩrĩra tv-inĩ Nĩguo. nĩ tũheanaga marũni Nĩguo. ũguo, ũguo, ũguo, ũguo. rĩu so by the time ũrera mũthuri waku atĩ no tũgũre kaburoti rĩ nĩ ũramenya harĩa mbeca Nĩũramenya irĩ atĩ angĩkwĩra ũmũthĩ we nĩ ekũigĩrĩra ngiri magana merĩ nĩguo onawe no ũigĩrĩre mata matano No rĩu mahĩtia marĩa makoragwo ho na atumia rĩ, makoragwo maikarĩte angĩ ndiroiga othe ĩĩ makoragwo maikarĩte ũũ, nĩ ta arenda gũthiĩ Ehe. ti ta arenda gũthiĩ Mm, ndaraikarĩra gĩtĩ Yes, gĩake yes, wega. ndũikarĩre gĩtĩ ta mũtumia na uge gũkũ nĩ mbuĩ Ehe. githĩ ndũretĩkĩrire kũhika? Nĩguo, ehe. na rĩu tondũ nĩ ũretĩkĩrire kũhika rĩ nĩguo ũrakĩhikagio nĩ erĩ aca ũcio ũmwe ũrakũhikirie na ũracagũrire rĩ no we mwe mwega no we mwega mm. koguo riria wi gwake ri mhm. wicirie uria mungiteithania niguo wicirie uria mungikwo na tari wahutia hau ri mhm. mutumia uyu wa ku invest kana mutumia wa gukua kioneki giki mhm. na goka agagiciarithania ri mutumia to cio no ingatike mucii kweri no aheke divorce mutumia ucio ri waigua we njurie kiuria kiu tondu riri angikorwo mutumia ni araciarithania maundu we ri angĩkĩingatĩka atĩa wa karũnji ta reke ngwĩrie ta rĩu ũngĩkorwo biũ biũ wera mũthuri nĩ ũrenda mũgũre mburoti rĩ aigĩrĩra merĩ we ũkaigĩrĩra matatũ rĩ Ehe. ona aragĩgwĩtigĩra ehe ona atangĩkĩenda mũndũ ũgũthaka nawe nĩguo mhm. ona aragĩgũkuhĩrĩria mũno koguo makĩria. mũciarithania wa kĩoneki nĩ ahekaga gĩtĩo mũno gũtirĩ kĩndũ kekaga gĩtĩo ta mũtumia for example niĩ tarĩu nĩ ngũririkana niĩ rĩrĩa ndareragwo rĩ mami witũ erutanagĩria nĩ athire mũgũnda nĩ athire ngurubu cia atumia Nĩguo. nake baba arĩ mũkawa-inĩ Nĩguo. baba rungi mũkawa-inĩ peke yake Ehe. no mami witũ rĩ Ehe. nĩ athire ngurubu Ehe. at the same time nĩ athire mũgũnda Nĩguo. nĩ athire rũĩ Ehe. mũtumia ngwĩrire atĩrĩrĩ kuma harĩa kĩambĩrĩria mũthikĩrĩria mũtumia no okĩre kĩroko kĩa ũmũthĩ athiĩ bengi Nĩguo. aige igana arahonoketie hwaĩ nĩguo mhm, athiĩ rũĩ atahe maĩ aruge Ehe. eke maũndũ maingĩ mũno nĩguo at the same time at the same time koguo mũtumia na njĩra nguhĩ nĩ ũkoragwo akuĩte maũndũ mothe mũtumia nĩwe kira kĩndũ mwĩroreri tũgĩthiĩte wega biũ na ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrakĩhiũha kũhiũha na nĩ ndĩraigua ĩkĩnjaka mũno tondũ nĩ ndarĩkia kũmenya atĩ ndĩ mũtumia ingĩkorwo ndĩ mũciarithania wa kĩoneki ndiboci kuoneka Ah, hangĩkorwo harĩ handũ haritũ mũno tũkwamba gũikĩria o hanini tũkunde tũmaĩ na tũgĩcokereria no tũgũgĩthiĩ na mbere na ndereti na ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra thĩinĩ wa facebook page-inĩ ya wega tv nĩ ngũkorwo ngĩkuona na ningĩ hau screen-inĩ yaku hena namba ĩrathiĩ hau ũguo korwo ũkĩnyandĩkĩra message ũnjĩre watwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ na ona kaũndũ ũngĩenda tũkorwo tũgĩkahutia kegiĩ mũtumia na mbeca thĩinĩ wa kĩhiko